Gudden Owend bei Dikrich TV, wou mer Iech haut mat an dat schéint Wirtschens Schlass hei hannert mer huelen, wat an der Alstad vun Dikrech steet. Dëst historescht Gebai am neigotesche Stil huet emol dem Kutschenentrepreneur August Wirtgen gehéiert. Vun 1889 bis 1959 dunn wor hei d'Gemengenhaus ënnerbruecht an hautdesdaags ass dëst de Sëtz vum Dikricher Conservatoire du Nord. 2003 ass aus den zwou Musekschoule vun Dikrech an Ettelbréck de Conservatoire du Nord ginn, deen op déi zwee Siten opgedeelt ass. Dikrech war dobäi vun Ufank un op den Danz spezialiséiert. Nieft klasseschem Ballet an Expression corporelle, gëtt och bal vun Ufank un Jazzdänz enseignéiert. Fir d'Pett Hirass, déi elo schonn 28 Joer am Asaz ass, huet sech mam Conservatoire awer munches geännert. An ech muss soen, et ass eng aner Aarbecht als Conservatoire, et ass ee méi op seng Examen fixéiert an et ass méi streng ginn an mir sinn net méi esou large wéi mer waren. Awer et gesäit een awer och un de Resultater, Dass ee besser Resultater kritt. Dat heilo ass eng Ufängerklass. Dass d'Schüler sou gutt matkommen, kënnt dohier, dass déi meescht iwwer de Ballet oder iwwer Pre-Jazz-Klassen de Wee heihi fonnt hunn an domat schonn eng Basis hunn. Déi meescht vun de Schüler maachen dat hei wuel als Hobby, awer wee wëll, kann et och mat dëser Formatioun zur professioneller Dänzerkarriär bréngen.

Ok, mer maan nach en Kéier de B. Mitte, Si, Si, Do, Ré, Si, Do. Net ze séier mat mir. Wie méi fréi ufänkt, deen dobäi natierlech déi besser Chancen huet. D'Maya hei zum Beispill huet scho mat 6 Joer mat der Gei ugefaang, ouni Virkenntnisser am Solfege. Nouten a Rhythmus huet hatt alles bei senger Proff geléiert. Heiansdo üben ech wa mer langweileg ass, awer wann d'Mama seet ech muss üben, dann üben ech och. Jo well d'Mama kann jo net hëllefen, Mama ka kee Musik an Papa kann och kee Musik, dat heescht Maja kënnt heihinne an et ass nëmmen bei d'Joffer Sophie wou et alles léiert. Et ass esou ne? An et mécht mer ganz vill Freed, et ass lo meng 25 ste Joer dëst Joer dat ech hei sinn. An ech maan et ganz ganz ganz ganz gären och ëmmer. Dat war schon vill besser, mais stopp, geiere ein Keier roof. De Conservatoire du Nord zu Dikrech ass allerdéngs net nëmmen am Wäertchen d'Schlass ënnerbruecht, sou ginn et zum Beispill och Klassen an der Gare. Hei ass den Departement vun der moderner Musik, wou een Drumset, Keyboard oder klassesch Gittar léiere kann an engem méi jugendlechen an onkonventionelle Kader. An et gëtt ënner anerem och nach Danzklassen an der Primärschoul hanner dem Geriicht, wou Ballet enseignéiert gëtt. Fir d'Alice Angelini ass dat hei hiren alleréischten Dag als Proff am Conservatoire du Nord.

plus de cours hebdomadaires pour pouvoir développer leurs compétences en danse.
Haut awer mol gëtt nach de Programm vum lescht Joer widderholl. Éischtens mol fir dass d'Proff e Gefill fir d'Schüler kritt an dann awer och well dës vill verpasst hunn an d'Proff muss kucken wéi den Niveau ass. Obschonn déi hei Schülerinne schonn am aachte Joer Ballet maachen, ass et hir wichteg dass all Mouvement sëtzt. Et si ganz vill Fraen, et si ganz vill Fraen, sidd frou der laacht net. Allem awer natierlech soll Musek Spaass maachen, trotz Examen an engem professionellen Enseignement, deen hien och de Wee fir allméiglech Carrièren opmécht. An dat ass hautdesdaags souguer Beim Solfège de Fall. O wi piccici.
Jo, bei mer ass elo de Sous-Direkter vum Conservatoire du Nord, deen zoustänneg ass fir den Site hei zu Dikrech, Sébastien Duguet. Dir hutt elo just eréischt ugefaange mat de Coursen déi lescht Woch. Ech krut gesot, do wier ëmmer zimmlech vill lass, do wier zimmlech vill Gewusels, bis ee sech emol fonnt huet. Ech huelen un, fir Iech ass dat awer sécher e ganz flotte Moment. Jo, fir ons ass et e spezielle Moment, wann et de 15. September erëm lass geet, well besonnesch no der Preparatiounsphas vun dräi Woche virun der Schoulrentrée ass et dann e besonneschen, eng besonnesch Belounung, wann, wann d'Haus sech erëm mat Kanner a mat Musek fëllt. Jo, wat ass dann eigentlech elo d'Spezialitéit vun dësem Conservatoire? Hei zu Dikrech hu mer eng Spezialitéit, also hu mer e puer Spezialitéiten, déi nach vun der Zäit vun der Dikrecher Musekschoul, dat heescht virun 2001, datéieren. An dat ass déi modern Musek, dat heescht eben Jazz, Pop, Improvisatioun, awer och den Danz, dat ass de klassesche Ballet, awer och den Jazz Dance an d'Danse contemporaine. Mir hunn och Uergel hei, Dat ass e Fach, wat mer zu Ettelbréck net ubidden. An hei si mer immens verwinnt mat deenen zwee wonnerschéinen Instrumenter, déi mer stoen hunn, also an der aler Kierch op enger Säit, op der enger Säit, an awer och an der Dekanatskierch, wou mer natierlech e Luxusinstrument stoen hunn. Dir hat elo covidbedéngt eng éischte Kéier virtuell Visitte virun den Aschreiwungen, an dat waren och deelweis Ganz perséinlech Saachen, wou d'Proffen sech virgestallt hunn. Wéi war dann allgemeng d'Erfahrung domat? Jo, also normalerweis hu mer jo ëmmer eis klassesch Porte ouverte am Mee. Déi konnt natierlech dëst Joer Covid-bedéngt net stattfannen an dann hu mer natierlech eng aner Léisung misse sichen. An wéi ganz vill Gebaier hu mer dann déi Porte ouverte virtuell gemaach. Mir haten do eigentlech e gudde Retour, well eis Inscriptiounen, Si relativ stabil bliwwen dëst Joer. Dat ass eng Saach, déi net esou selbstverständlech ass, esou datt ech denken, datt déi Porte ouverte virtuell wierklech eppes bruecht hunn. A mir hu besonnesch drop gehal, datt eis Proffen, eis Enseignanten e perséinleche Message eriwwer ginn, wat fir d'Schüler immens wichteg ass. Bis wéi en Alter kann een iwwerhaapt hei an de Conservatoire kommen? Jo, also Mir bidden Coursen un ab 4 Joer, dat ass den Cycle éveil musical. No uewen ass keng Limite gesat. Eisen eelste Schüler am Moment huet 74 Joer, dat heescht et ass jidderee wëllkomm. Mir hunn och den Cycle adulte nieft der traditioneller Offer fir Kanner a Jugendlecher. Haalt Dir dann eigentlech och nach selwer Cours? Jo, ech halen nach 6 Stonnen. Ech, et war mir wichteg fir nach de Kontakt ze behalen, de Kontakt mat de mat de Schüler an de Kontakt natierlech och mam Instrument. Sinn dat elo eigentlech vill Schüler, déi hei aus dem Conservatoire erausginn, wou Der sot, hei deenen hunn ech elo richteg eppes bäibruecht? Et geet net nëmmen drëm, fir professionell Museker auszebilden, dat ass een Deel vun eiser Offer, awer och natierlech nëmmen e kleng Deel. Wichteg ass, dass de Schüler eppes, eppes mathëlt an dat ass, Mir maachen net aus jidderengem grouss Virtuosen, mee fir eis ass et wichteg ze wëssen, dass de Schüler gäre komm ass wärend senger Ausbildung hei an dass en och weiderfiert mat sengem Instrument. A wann een no, ech weess net, no zéng Joer nach eng Kéier e Schüler op der Strooss begéint an e seet engem nach Moien an e seet, dass e sech nach mat sengem Instrument befaasst, dass en a senger Musek spillt oder a soss engem Ensemble, dann huet een als Pädagog gewonnen. Bon, ech soen iech villmools Merci! Dësen ganzen Summer do hat d'Nordstadjugend eng éischte Kéier Aktivitéiten fir d'grouss Vakanz preparéiert. An zwar gouf do vun allem gebueden, Vëlostouren, Waasseraktivitéiten, Spillen an dat op den verschiddenste Plazen hei am Land, ënner anerem awer och ronderëm d'Jugendhaus zu Dikrech. An de Fränz Domanz, deen huet sech e puer Aktivitéiten fir iech ugekuckt. Enn Juli am Dikricher Gemengepark. D'Nordstadjugend huet e sougenannte Body and Cult Nomëtteg geplangt, wou déi Jonk sollen e bessert Kierpergefill kréien. Besonnesch dëst Joer, wou si Covid-bedéngt méi agespaart waren ewéi soss, sinn esou Aktivitéiten am Fräien eng wëllkomme Geleeënheet, fir un d'Dier ze kommen. Ech komme mi öfter hinner, well et huet een op mannst eppes ze dinn an der Vakanz. Et sëtzt een net doheem virum Computer an beweegt ee sech bëssen, bëssen eppes Produktives maachen. 2020 ass déi éischt Editioun vun den Summeraktivitéit vun der Nordstadjugend. Mir haten et schonn éischter geplangt, et war leider personaltechnesch virdrun net méiglech. Mir hu lo säit engem Joer den regionale Service ausgebaut an op Grond vun der Covid 19 Situatioun hu mer et einfach passend fonnt deene Jonken, D'Méiglechkeet ze ginn, sech awer auszeliewen an Erfarungen ze sammelen, och wa vill Saache hu missen ofgesot ginn. An d'Educateuren vun der Nordstadjugend bidden hinnen och richteg flott Saachen. Fir de Body an Cult Atelier zum Beispill gi si hei lo vu professionellen Trainer an d'Technik vum Crossfit agefouert, eng Sportaart déi sech och gutt eegent fir Leit déi net esou sportlech ënnerwee sinn. Hei gëtt souwuel Ausdauer a Kraaft, wéi awer och d'Mobilitéit vum Kierper trainéiert. Mir maache vill Mobilitéit, dat heescht d'Leit ginn u sech vill méi beweeglech zum Schluss a mir preparéieren d'Leit drops vir, fir Saachen an hirem Alldag ze maachen, dat heescht schwéier Saachen droen, Bierg oder Trapen eropklammen ouni Problem, Kanner droen. Esou Saachen, also do gesi mer wierklech, dass d'Leit schnell fit ginn, mee fit fir alles am Liewen.
Well déi Jonk haut duerch déi sozial Medien en onrealistescht Bild kréien, wéi e Kierper auszegesinn huet, ass et de Responsabele vun der Nordstadjugend awer och drëm gaang, dat si hei sollte léieren, no hirem Body ze kucken, ouni ënner Drock vun de Biller aus Instagram a Co ze stoen. A well ee fir sech wuel ze fillen och op eng gutt Ernärung oppasse soll, gouf et duerno och nach e Coaching a Saachen Iessen. Wéi leeft et?
Alles gutt? Sidd der dran? Kënnt vläicht ëmmer een eng Kéier zweemol schéissen, hä?
E puer Woche méi spéit beim Wëllwaasserkanal zu Dikrech um Site Al Schwämm. Haut ass bei der Nordstadjugend d'Kajakfueren ugesot, a well verschiddener dat nach net gemaach hunn, gëtt et virdrun nach e bëssen Teambuilding-Aktivitéit, fir méi labber ze ginn a sech besser kennenzeléieren, well d'Summeraktivitéiten hunn och eng ganz Partie nei Leit ugezunn. Et ass iwwert d'Summerzäit ëmmer e bësse méi schwiereg fir Jonker ze erreechen, net nëmme well der elo vill fort sinn, mee wann awer kanns, da bass de méi ënnereneen. D'Jugendhaus ass déi Zäit dann Haut gär mol enke e bësse méi eidel, loosse mer soen. An elo iwwert d'Summeraktivitéiten hu mer och ganz vill nei Jonker erreecht, déi vläicht soss net esou bei Aktivitéiten dobäi waren, wat immens flott ass. Also schéin nei Bekanntschaften hu sech do geschloss an am Optimalfall kënne mer déi Leit och mat virun huelen, wann d'Jugendhaus elo an d'Schoul erëm lass geet. Ok, voilà, also hei ass de Parcours, wou mer elo wäerte rof fueren, ganz geschwënn. Mir kucken eis dat elo och nach eng Kéier e bësse méi genau un. Mee u sech ass et esou, Mir klammen dohannen, ass eng kleng Trap, déi erof an d'Waasser geet. Do klamme mer an d'Waasser eran, paddelen ongeféier fënnef, sechs Meter erop an da fuere mer no lénks. Op alle Fall awer sinn dës Aktivitéiten ëmmer gutt am Virfeld preparéiert. Obschonn d'Waasser zu dëser Zäit net wierklech geféierlech ass, Well et manner Drock huet, gouf op e Maximum u Sécherheet gekuckt. Mat Casque, Neopren a Schwimmwest misst hei jiddereen doduerch kommen, ier et lass geet, gëtt awer sécherheetshalber och nach eng kleng Aféierung gemaach. Wann der dra faalt, fält dir jo direkt erof vum Boot, dat ass jo keng Gefor. Mee wann der dra faalt, dann net versichen do ze lafen am Kanal, mee ëmmer op de Réck leeën, op de Réck leeën an d'Féiss no vir. Jo, déi Aktivitéit ass wierklech, nieft dem sportleche Volet hu mer och den edukative Volet, dee mer mat Booter maachen, déi wierklech d'Approche zum Kayak immens einfach maachen. Dat ass tatsächlech Jugendhaus absolut ideal, do kann quasi jiddereen kann sech do dru ginn, wann en bësselche motoresch fit ass. Dat ass absolut kee Problem. An dann ass et awer endlech esouwäit an de Spaass fir jidderee garantéiert!
War déck cool an et huet ee sech net vill gelangweilt, dat war och gutt. Et huet een Spannung gehat, hat een och Ofkillung. Ech hun cool fonnt dass een halt eben duerch déi Stréimungen kann goen an dass och iwwerall Leit waren déi irgendwie opgepasst hun falls eppes geschitt ass an eis och gesot guff wéi mer sollen am besten renkelen an sou weider. Ech hun et emmer am besten fonnt wann et sou do rof gangen ass, well da guff ech emmer komplett iwwerschwemmt an do sin meng Schong ganz naass. Mee et huet ganz vill Spass gemaach. Dat do freet sécher no méi! Fazit vun der Nordstadjugendsummeraktivitéit, Widderhuelung garantéiert. Also déi spannendst Saache fir déi Jonk war mengen ech alles wat mat Waasser ze dinn huet. Déi Aktivitéite waren och direkt ausgebucht an do krute mer och de Feedback, dass nächst Joer definitiv méi esou Aktivitéite musse stattfannen an dat wäerte mer dann och probéiere fir d'nächst Joer ëmzesetzen. Definitiv wäerte mer d'nächst Joer erëm Summeraktivitéiten ubidden, wahrscheinlech e bësse méi kuerz an e bësse méi intensiv, dat heescht méi Aktivitéite pro Woch, mee dat musse mer alles kucken, wa mer elo wierklech ofgeschloss hunn muss mer festhalen, wat ass gutt ukomm, wat ass manner gutt ukomm, an da probéiere mer dat natierlech un d'Uspréch an d'Bedürfnisser vun deene Jonken nach besser ze adaptéieren.
Wann der Bus fuert, dann hutt der bestëmmt schonn déi schéin Ecrane gesinn, déi well an den neie Bushaisercher hei zu Dikrech installéiert sinn. Hei kritt een net nëmmen an Echtzäit d'Auerzäite vun de Busser affichéiert, Mee während dem Waarden op de Bus kann een sech hei iwwer alles informéieren. Am Mee dëst Jor huet Dikrech 10 nei Bushaisercher krut. An net nëmmen dat, elo goufen och nach héichmodern digital Ecranen dran installéiert, wou uewen déi wichtegst News vun der Gemengenaktualitéit duerchlafen a wou een och nach direkt ka gesinn, wéini den nächste Bus kënnt. Fir méi an den Detail ze goen, do kann een sech duerch de Programm klicken. Bei Mobilitéit gesäit een eng ganz Lëscht mat de geplangten Departen. Am Agenda ginn all d'Manifestatiounen ugewisen. Bei Aktualitéit kritt een déi wichtegst Nouvellen fir d'Bierger aus der Gemeng, en Trailer vum neitste Film, deen am Kino ugelaf ass, souwéi och Videomaterial iwwer d'Gemeng. Fir méi schnell doduerch ze kommen, einfach swipen a schonn kënnt een op déi nächste Säit. Esou. Gëtt d'Waarde sécher net méi langweileg! Dann ass iwwert de Summer och déi nei Liichtathletik-Lafpist um Stadion an der Rue Mäerten fäerdeg ginn, wou och schonn nei Rekorder gelaf goufen. Dëse Mount elo soll déi nei Lafpist ageweit ginn, hei awer schonn e klenge Virgeschmaach.

Kulturell gesinn sief den Ament déi nei Ausstellung am Kulturhaus an der Rue du Curé recommandéiert. Hei stellen ënnert dem Titel Feminart zur Zäit eng Aart Kënschtlerinnen aus, déi an hirer Konscht d'Fra an de Virdergrond sëtzen an eng weiblech Siicht op d'Welt bidden. An dat mat den ënnerschiddlechsten Techniken a Stiler. D'Ausstellung ass nach just bis de 27 September, ausser Méindes a. All Dag op vun 10 bis owes um 6. Eigentlech sollt dann duerno am Kulturhaus de bekannten internationale Festival de la Gravure ofgehale ginn, deen d'Vereenegung La Palette zënter laange Joren organiséiert. D'asbl, déi 1948 vun Dikrecher gegrënnt gi war, sollt hire Memberen d'Méiglechkeet ginn, hir Wierker am Kader vun Ausstellungen ze weisen. Nieft dem Festival de la Gravure hu si dofir zweemol am Jor nach weider Expoen am Kulturhaus. Awer dëst Joer ass alles e bëssen anescht. D'Kulturhaus am Geschichtsmusée ass eng Plaz fir Kënschtler vun alle Richtungen a Niveauen. Do ass et nëmmen normal, dass och déi lokal Kënschtlerorganisatioun La Palette dohi fest Plazen huet. Well souwuel de Gravurefestival wéi och d'Expo am Juli wéinst der Covid-Kris ofgesot waren, hunn déi Responsabel awer gekuckt, fir am August eng Ausstellung op d'Been ze stellen. Ëmsou méi, well hire laangjäregen an treie Vizepresident Marcel Wagner just kuerz virdru gestuerwe war. Him gouf dës Expo duerfir och dediéiert.
Hie war u sech eisen eenzege Sculpteur am Steen. Dofir ware mer ëmsou méi frou, datt mer de Marcel ëmmer konnte presentéieren, well dat huet d'Ausstellung awer ëmmer ganz schéin, mer konnten se doduerch ganz schéi presentéieren, mat Skulpturen esou dertëschent, dat war scho flott. An hien huet och ëmmer eng Hand ugepaakt. Een, deen de Marcel kennt, sëf et privat oder an engem Männerclub, dee weess, de Marcel war ëmmer do. Et ass eis ganz schwéier gefall, wéi mer déi heiten Expo opgeriicht hunn. Dat war déi éischt Kéier ouni Marcel, deem keng Aarbecht ze vill war. Fir dës Ausstellung hunn dann och vun den am Ganze 64 aktive Memberen eng 34 Kënschtler matgemaach. Et waren eng 104 Wierker presentéiert, vun Acryl iwwer Ueleg an Aquarell Bis bei Gravuren a Skulpture sinn sou zimlech all Techniken a Stiler vertruede gewiescht, wat fir d'Organisateuren ëmmer e groussen Defi ass, esou vill verschidde Wierker an Harmonie ze bréngen. Awer si si frou, datt sech esou vill Leit interesséiere fir matzemaachen. Déi nei Presidentin, déi elo zënter kuerzem de laangjärege President Jean Leyder ofléist, hofft deemno, datt sech ënnert de villen neie Memberen och Leit fannen, fir an der Organisatioun eng Hand mat unzepaken. Well den ablackleche Comité aus villen eelere Persoune besteet, déi och an nächster Zukunft eventuell wéilte méi lues trëppelen. An dofir vläicht ee waarmen Appell un déi, déi eis héieren, fir sech mol vläicht bei eis ze melden an dann ze kucken, wéi se eis kënnen iergendwéi op iergendeng Aart a Weis ënnerstëtzen. Dat musse keng grouss Missioune sinn, mee heiansdo gesinn esou Klengegkeeten, wou Leit warscheinlech relativ gutt domadder eens. Ginn, da soe mer, dat do ass keng Affär, do kinnt ech vläicht eventuell ënnert d'Äerm gräifen, dat wier eis schonn gehollef.
A Saache Kultur hu mir awer och nach en Opruff ze maachen. An zwar organiséieren den Dikrecher Geschichtsmusée an de Militärmusée fir den November eng gemeinsam Ausstellung iwwert d'Rekonstruktiounszäit zu Lëtzebuerg an speziell zu Dikrech, wou soll déi Zäit nom Enn vum Zweete Weltkrich bis an d'siechzeger Joren dokumentéiert ginn. Dofir sichen si nach no Objeten, Fotoen oder Dokumenter aus där Zäit. Wann der also iergendwéi esou eppes doheem hutt, dann wannechgleeft ee vun den zwee Muséeën kontaktéieren. Da wollte mer iech awer och nach gären en neie Betrib hei zu Dikrech virstellen. Kuerz virum Confinement, do hat sech e Geschäftsmann vun Iechternach hei néiergelooss mat engem ganz spezielle Stil u Bar, deen et esou bis ewell nach net ginn ass, de Vintage Bar beim Cyrille, direkt vis-à-vis vun der Kluuster.

Den Toni iwwerdeems ass e Geschäftsmann, deen hei zu Dikrech jidderengem e Begrëff ass. Wuel kaum e Mann huet nach net seng Hoer vun him maache gelooss an och ëmmer méi Fraen fannen de Wee an de Salon Toni.
Moien, ech sinn den Toni, bekannt hei zu Dikrech fir de Coiffersalon. Ech hunn 1992 meng Dieren op der Esplanade opgemeet. wou ech 7 Jär laang eleng geschafft hunn an du mat Personal während 13 Jär, sou datt ech am ganzen 21 Jär do uewe war. Do krut ech d'Opportunitéit hei an der Rue Saint-Antoine ee Salon opzemaachen, wou ech 88 Meter Carréë hunn, wou ech mäin Salon dann eben exploitéieren an der Spezialitéit Coiffer Homme. Schon awer säit deem hunn ech och d'Damme gemeet an mir hunn äis eropgeschafft vun 3 Mann Personal 2000 op 13 op hautzudes 2020 op 12 Mann Personal, wat och eng grouss Leeschtung war duerch och meng gudden Personal. Wou ech schon laang hun, wéi d'Monika, dat wat 11 Jar ass, d'Vanessa 8 Jar, de José 6 Jar, d'Vero 6 Jar, jiddween laang Zait, d'Mikaël huet réischt fréisch ugefaang, sou wéi de Jair, an och nach 4 Léierjongen, Léiermeedercher, sou dat mer do eis ganz Ekipp bëssen jiddween seng Spezialitéit huet an sain Savoir-faire an den Dammen sou wéi an den Hären. Kommt roueg laanscht, mir kënnen jederzait är Wënsch erfëllen. Mir heeschen iech wëllkomm an eisem Salon, natierlech mat äre Besoinen an ärer Coiffure déi wat der zur Verfügung hutt. Natierlech brénge mir, probéiere mir alles fäerdeg ze bréngen dat wat nëmme méiglech ass an probéieren ech är Wënsch auszefëllen. Merci. Ciao Sanda, merci villmols, bis nächst Kéier. Äddi, merci.
Spéitstens zënter dësem Summer dierft och d'Potty-Lotty op mannst allen Kanner an Elteren hei zu Dikrech e Begrëff sinn. Am Kader vun de Summeraktioune, déi d'Union Commerciale déi ganz Vakanz iwwer, Ronderëm d'Geschäfter an der Alstad organiséiert hat, gouf et och donneschdes nomëttes Liesstonnen mam Potty Lotty. Ween awer ass dat eigentlech? Mir hunn d'Charlotte Reuter bei hirem leschten Optrëtt an der Alstad getraff.
De Philippe huet sech nach e Glas Mëllech geholl an huet d'Glas an engem Stéck eidel gedronk. Wat hunn déi zwee iwwert dem Schnurres hei gelaacht, deen dem Philippe am Gesiicht hat. Donneschdeg 17 de September hannert der Aler Kierch direkt beim Dikrecher Geschichtsmusée. Et ass scho bal eng Traditioun ginn dëse Summer, datt hei d'Potty-Lotty hiren Optrëtt huet. D'Charlotte Reuter, déi dëse fantastesche Personnage verkierpert, ass éischter duerch Zoufall zum Virliese komm, obschonn si Literatur a Philosophie studéiert an och Theater gespillt huet. Do huet eng Kéier an der Schoul ee gefeelt op engem Liesowend, a well ech och gär Theater spillen, hu se gesot, D'Charlotte vertraut sech bestëmmt. An dunn hunn ech mech getraut an et huet mer immens vill Spaass gemaach. An dat huet sech elo esou einfach entwéckelt. An esou liest d'Charlotte elo schonn ewell dräi Jor a Schoulen, fir Eventer an awer och privat Fester. Entweder Geschichten, déi si selwer geschriwwen huet oder awer Iwwersetzunge vu Bicher, déi si besonnesch vun der Illustratioun hier uschwätzen. Beim Potti Lotti Projet geet et nämlech ëm méi wéi nëmme Geschichten. D'Potty Lotty ass jo eigentlech geduecht, war geduecht am Ufank als ee Virliesprojet. An dofir hunn ech ëmmer d'Buch derbäi, well ech wëll einfach, datt d'Kanner eppes ganz Gemittleches mat dem Liese verbannen. An dofir hunn ech da meng Liesschlappen derbäi an si dërfe sech och op de Buedem leeën, wa se wëlle lauschteren, oder op de Bauch. Do kënnen si, si solle sech haaptsaach, haaptsächlech wuel fillen, wa se mir nolauschteren. An eeben, datt se gesinn, datt ech d'Buch dréinen. Buch mer gefällt, wéi dat sech uspiert. Dat ass dat ass dat Wichtegt beim Potti Lotti an och vläicht, datt ee bësse kann an d'Geschicht drandauchen, wat den Dekor ubelaangt. D'Potti Lotti, dat ass iwwregens eng adeleg Madamm, déi mat siwe Jor schonn op Lëtzebuerg gezu war, well si an hirem Milieu net sou richteg eens gi wor. Also den ideale Personnage fir d'Kanner tëscht zwee an néng Jor an d'Welt vun de Märercher a Geschichten z'entféieren. De Projet huet op alle Fall Succès a soll elo nach eng ganz aner Dimensioun kréien, D'Potti Lotti soll nämlech sech zu Dikrech néierloossen. D'Potti Lotti huet richteg Loscht fir sesshaft ze ginn, an ech och. An ech wäert e Geschichtecafé lancéieren hei zu Dikrech. D'Zilpublikum ass haaptsächlech Eltere mat Kanner, mee awer net ausschliisslech. Do wäert ee Café sinn, do wäert awer och Plaz sinn, wou ech ka Virliesungen ubidden, wou ech awer och ganz gär Géif extern Leit invitéieren, sief et Schrëftsteller oder Erzieler oder aner Virlieser. An ech hoffe wierklech, datt et ee Gebai gëtt, wou Geschichten d'Mënsche beienee kënne bréngen. Mir sinn deemno elo schonn gespaant. Hatt huet d'Staang an de Grapp geheit, seng Been an d'Luucht an, Aua! Dann hu mer och nach en Restauranttipp fir iech. Vun elo un eng fest Rubrik an eiser Emissioun. An den Ufank vun Dikrich kacht mécht Friture d'Or, en klenge portugisesche Lokal matten an der Groussgaass.
Bonjour, je suis Florinda, moi et mon mari nous avons la Friture d'Or ici à Dikrich.

De Café, c'est des choses bien. Ils sont les bienvenus.
Fir den Ofschloss dann nach en klengen Teaser fir eng grouss Novotéit zu Dikrech. An zwar soll vum éischten Oktober un en neie Citybus-Service agefouert ginn, deen et erlabe soll, den Auto an Zukunft méi dacks doheem stoen ze loossen. De Louis Express fiert op zwou Linnen a soll virun allem de méi entleeë Quartiere mam Zentrum vun Dikrech verbannen. All d'Bierger kréie bis spéitstens Ufank der nächster Woch e Plang mat de geneeë Circuiten an natierlech och den Horairen heem geschéckt. De Louis Express mat sengem flotten Design dierft awer souwisou net onbemierkt laanscht fueren. Dat wor et dann awer fir haut. Ech hoffen et huet iech gefall. Eng nächst Emissioun gëtt et dann wéi gewinnt erëm a 4 Wochen.